Aslynda, bu haýran galyjy ýagdaý diňe bir pişikler bilen hem çäklenmeýär. Ähli öýdeçi haýwanlar öz ýaşaýan öýlerini tapmaga adamlara gaýradyr diýdirýän derejede ökde bolýar. Keşgä ýolda azaşan wagtymyz, itimizden öýe iltýän iň gysga ýoldan ýöräp, bizi şol ýagdaýdan halas etmegini haýyş edip bilýän bolsadyk. Itiňize şol kynçylygy düşündirmegi başarsaňyz, onda ol hem sizi öýe äkitmegiň hötdesinden gelip biler. Haýwanlaryň ugur tapmakdaky şeýle täsin ukybynyň gizli syry nämedekä? Munuň jogabyny bir mysal arkaly düşündirjek bolalyň. Meselem, eýesiniň ýanyna dolanmak üçin iki günde on ýedi kilometr ýol söküp, ahyrsoňy öz maksadyna ýeten it barada gürrüňi eşidipmidiňiz? Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bolup geçen şol wakada wagtlaýyn öýünden täze öýüne awtoulagly äkidilen akylly it nähilidir bir usul bilen özüni halas eden ilkinji idegçisiniň ýanyna dolanyp gelmegiň alajyny tapypdyr. Özem dürli ýollardan ýöräp. Onuň göçüp barýarka geçilen ýollary ýat tutmagy mümkin däldi. Yza dolanan wagty ýörän ýollaryny hem öň bilmeýärdi. Onda bu nädip beýle bolduka? Janly-jandarlaryň öz görnüşlerine mahsus bolan biologik ugur tapmak ulgamy bolýar. Olaryň käbirleri, ylaýta-da guşlaryň käbir görnüşleri, Günüň ýa-da gijeki ýyldyzlaryň ýerleşýän ornundan çen tutup, ugur tapmagy başarýarlar. Şeýle-de, düýeler hem öz öýleriniň ýollaryny tapyp bilýärler. Guşlaryň käbir görnüşleri bolsa, magnit meýdançasyny duýmak arkaly ýol tapýarlar. Ýagny, olar demirgazyk-günortan liniýalaryny duýup, başga hiç bir zady yzarlamaly bolmazdan, öz ýollaryny tapyp bilýärler. Pişiklere we itlere mahsus bolan deňsiz-taýsyz ukyplar hem bardyr. Itler bu babatda öz ýsalyşlaryna juda bil baglaýarlar. Olar dürli ýslary anyklamaga, Şeýle hem olary yzarlamak arkaly özi tapmak isleýän zatlaryna, adamlaryna, ýerlerine baryp ýetmäge örän ezber bolýarlar. Hatda on ýedi kilometrlik ýoluň hem itleriň şeýle täsin yz salyş ukybyna eýe bolan burunlary üçin onçakly ähmiýetiniň ýokdugy mese-mälimdir. Üstesine, olar daşarda gezip ýörkärler. Öýe gidýän ýoly tapmaga kömegi deger ýaly, dürli strategik künjeklere çalaja buşugyp, öz yzlaryny siňdirip çykýarlar. Ýel hem dogry tarapdan öwüsýän bolsa, onda. Ýel hem dogry tarapdan öwüsýän bolsa, onda olaryň bagtynyň çüwdügi bolýar. Pişikler bolsa magnit meýdanyny duýup bilýärler. Ýer şarynyň magnit meýdanyny duýup bilýändikleri sebäpli, olar hiç haçan azaşmaýar. Pişikler öz niredediklerini elmydama bilýär diýip aýtmak mümkin. Ýat tutmaga hem şolardan ökde zat ýok. Mysal üçin, weterinara gidilmegini halamaýan pişik entek weterinaryň köçesine tarap sowlup ýetişmäkäňiz, nirä barýanyny düşünip, garşylyk görkezip bilýär. Üstesine, bularyň hem burny ys almaga ökde.